Hello my people, how una dey? Welcome to Bible Gist Naija, where we dey gist Bible matter for pidgin. If na your first time for Bible Gist Naija, I welcome you specially. So for our last episode, I gist on how Bros Cain take delete him brother comot for planet Earth. Why? Because of the bad offering, bad sacrifice wey he offer to Baba God, wey Baba God no accept but accept him brother own wey be Cain. So since then, na him Bros Cain harbour hatred for him brother for him mind till the day wey he finally delete am comot for planet earth. So na our last episode gist be that. But today the gist I carry come na one gbas gbos wey happen inside Bible and this na about the giant Goliath and the small boy David wey get mighty God. So our story today na from First Samuel chapter seventeen from verse one to the end but the main gbege na from chapter from verse thirty downwards. So as I go always talk, I go say make you go Checkmate Bible, may you see wetin this verse talk about so that you go understand how our story they go. So right about now, make we enter today gist. So we get one guy way to like Wahala, say his name na Goliath. If you see the guy now, so him big like transformer, in chest wide like door. He come talk about him voice, him voice dey sound like trailer horn. Every morning na so him just dey, him go dey come out dey worry the people of Israel. Even Saul sef, King Saul dem dey fear. Na so him go dey shout, who dey brave, who dey brave make e come challenge me, make I take am down. Na wetin this guy go dey do every morning because for the whole of that area, the Philistine, him na Philistine and everybody know sey the guy strong. Nobody dey fit defeat am till im jam David. David na small boy, him and battlefield no get anything in common, im own na shepherd him be, him dey take care of sheep, dey take care of cow, pig dem. The only thing wey him dey go do for battlefield na just to go carry food, e go carry morning food, e go carry afternoon food, e go carry night food go give im brother dem wey dey for battlefield. So one day, Na so im just dey pass as im dey carry di afternoon food dey go because dis Goliath normally every day as im come out im go dey call everybody say make dem come make dem bring person wey go come challenge am because say im go kill everybody and as im dey talk so na so im go dey insult baba God na so im go dey curse baba God. So dis day David come dey pass come hear as im dey rant anyhow e just dey make noise dey jump jump up and down na im David pause say wait oh who be dis were wey dey insult my God anyhow e be like how I never touch this guy oh. Abeg, who go carry me go give me this guy make I handle am? As David say he go handle the guy, na so everybody begin dey laugh. They say, you say wetin, you go handle which guy? Shey you no see the way the guy big? You no you no fit handle the guy oh, the only thing wey you know how to handle na sheep and na animal you just know how to handle. Na im David remind them say, remember even for the the animal dem wey I dey dey guide, say lion don come before, I jam am. beer come before I use am clean ground say this one na small thing I go handle am carry me go meet Saul make I tell am something na so dem carry David go meet Saul as Saul see am e hear everything wey dem tell am him self surprise him self weak but at this point dem no get anything to do dem no get any hope because everybody dey fear nobody wan go stand against this giant Goliath And Saul come say, this small boy wey come, wey don volunteer himself, say ma just give am chance, ma see wetin him fit do. So na so King Saul carry him own personal armor begin dey wear David as him small reach. As he wear David the thing finish, David try to waka, he almost fall. na once nobody tell am na once he remove the he remove the whole armor he say oga say oga Saul this thing wey you give me heavy pass my destiny abeg leave me make I carry wetin I sabi make I take go fight this man as he talk like that na so he remove all the armor wey Saul don wear am come carry him catapult and five stones. with him vibe na so him vibe dey go just dey sing we are victorious hey we are victorious glory be to God who has given me victory as him come out for the battlefield na so Saul uh, uh, Goliath see am as Goliath see am Goliath burst laugh he say na this broomstick una carry come meet me e be like una never ready I go kill am two seconds na im david tell am hey wey you wait i never talk you just dey talk anyhow say you dey carry spear you dey carry arrow you dey carry every sharp object come because you be giant but me i dey come in the name of the lord baba wey never lose battle before As Goliath hear the way David dey challenge am, na so he begin dey come forward dey approach David. As he dey come forward dey approach David so, David don dey set him catapult. Goliath still dey run come, na so David release the catapult say, Take am! Your father, you Philistine! Na so the catapult, the, the stone go straight, hit am for forehead. Man, na so him fall for ground like unripe mango. You know the way unripe mango dey stand for ground, how e dey heavy. Na so Goliath take fall for ground. Na him David rush am once, carry him, him sword wey him hold for hand, carry am, cut him neck, carry am up. Two seconds, everywhere burst. All the Philistines na so dem begin dey run. Israelites, all of them na so dey shine eye dey, eh, this small boy don go down this guy. This small boy don go down this guy. Na so dem begin dey chase the Philistine. So na so the story take happen o. Na so David take defeat Goliath just with one arrow, with one I say arrow eh, just with one stone from him catapult. Na so he take go down the almighty Goliath. So see eh, my people, ma tell una something. E no matter your size or your level, if Baba God dey your corner, no battle fit swallow you. The only thing wey you require na just get the boldness, get the faith and trust in God. You see that Goliath, that Goliath go fall, leave am. As far as Baba God dey your side, that Goliath go fall. So my people, na here we go end today gist. I know say this story dey sweet you as it dey come too. So I beg, always comment on our videos, like our videos, share with your guys, share with your family and friends, and subscribe if you never subscribe. Follow us on all social media platforms. We did here Bible This Naija. This na Bible This Naija. This na Bible wey sabi. And so to the next episode. God bless you.